Mhu se nħalli 'l ħadd ifotti r-reputazzjoni ta' din il-kumpanija, il-kumpanija Turu Real Estate illi bdiet fl-1977, is-sena li fiha miet il-leġġendarju Elvis Presley. Sma' xbin, din l-grupp mhu xejn mingħajrek aqtagħha ta'! Jien ma rridx insib ħbieb oħra qrab għal orajt, jien lilhom irrid! Xbajt waħdi fhimt? Xbajt! U ejja Matt, tgħinni rrid nerġa' nirranġa magħha! Imma jien ma rridx ngħinu jirranġa qrab għal. Jien iħassar irridu. Min? Jien minix kapaċi naqdu l-grupp? Jien? Għandi selfie. Prova biżżejjed biex nurik li Bjorn kien miegħi. Uriju li ħa nara.
Għax mhux qiegħed fuqi.
Ibgħat is-selfie lil Bjorn ASAP. Wara x-xogħol hekk xi tmienja ta' filgħodu nibqa' sejra dritt għandu u rrid nara dak is-selfie. Hawn sieħbek Tyron Zibel, Paċivil. Għamel lejl jiġri warajja, jrid joħroġ miegħi bilfors. Ara x'ħa tagħmel u għej għalih. Ejwa, ja ħasra għax ma qbadtx u ħriġt miegħu. Juan ma jogħġobnix.
U tu jiena ma noħroġx ma' ħbieb tal-exes tiegħi. Bis-serjetà jew?
Hekk sa x'għamilna ġimagħtejn noħorġu flimkien? F'idejk, ejja liħ. Eh, ġifieri inti ilek sentej iġġorr il-hairpin tal-eks tiegħek fil-kartiera, sewwa? Hemm inti rejx il trid jew hekk Xarona, ddeċiedi! Le, jiena rrid il-hairpin. Huwa jħallik mill-hairpin ejja ħa mmorru d-dar. Le, jiena rrid il-hairpin ta' Sharona. Fejn qiegħed? Aw aw aw, ġej hawn, kważi wasalt. Insejtni, oh!
Le, xi nsejt?
Lil Jason qajjimtu.
Iżżikkola, Jason! Fejn bqajt? Tafni appjek li tiġi Klara, tafni rrid. Aħjar nieħdu selfie qabel tiġi.
Provajtu titnejnku bija minn għalikom. Klara.
Mil-lum 'il quddiem il-kundizzjonijiet tar-relazzjoni ħa jinbidlu xi ftit. Jekk inkun naf li ħriġt mid-dar mingħajri, ħlief jekk mhux għall-università, bi kbira se tkun. Għandek bżonn tħassar sieħ bija?

Bonġo. Bonġo, miskra maħna.

Ma kemm il-qaħbex teqret Miss Cremona, bro, e xi dinni nagħmel? Mhux taf xejn tilqek ir-raġel ta'. Ejja, ma ma nistax, hu, ma nistax, xi dinni nagħmel jekk ma nistax? Issa ma tlaqx ir-raġel u x'affarijiet daw ma kienx għalfejn kollok tixtri post ieħor.
Matthew, nawguralek. Jalla jkollok baby b'saħħtu, ħelu, U jkun ħobb il-Elvis. U bħala li mgħallem maħbub tagħkom li għandi l-interess tagħkom għal qalbi, sibtlek din il-website li ħatejnek waqt it-tqala tiegħek u meta tiġi biex twellet ħuda easy. Umbat, nitkellmu fuq maternity leave toqgħodx tinkwieta. Mrs. Cremona. Naf minn hi Mrs. Cremona. Naf x'għamil dal-għodu. Aħna għandna reputazzjoni tajba u hemm bżonn nittrattaw il-klijenti tajjeb. Taħseb li mxej tajjeb dal-għodu? Iva, nispjega lek din is-sitwazzjoni, Klajt. Ara, Mrs. Cremona ċempletaw irrabjata U ktibt kollox li qaltli. Għamilt rapport u ħa naqrahhulek. Missis Cremona kellha appuntament ma' aġent ta' Turu slash Elvis Real Estate. Matthew Stivana. Illum fl-għaxra ta' filgħodu. Meta ċemplet lil Matthew, hu staqsieha, Għandna appuntament! Filwaqt li kompla jgħid li m'għandux ċans għaliex ġej Dun Harry ibierek. Ma kontx ħanħalleh barra u. Matthew!
Allega wkoll illi dan l-istess Dun Harry kien għamdu meta kien tarbija u għalhekk ma riedx jitlef dan l-appuntament ta' tberik. Miss Cremona tinsab konvinta li l-istorja ta' Dun Harry hija skuża u li Matthew nesa l-appuntament. Miss Cremona wkoll ġiet insultata għaliex telaqha r-raġel. Hi għollet leħen Oklajt. Hija insult għall-intelliġenza tal-bniedem li jintużaw skużi bħal din ta' Dun Harry u Deberik biex jagħtu żball traskurat ta' aġent minn tagħkom, żiedet tgħid Miss Cremona. Jien ħa nistaqsik, Matthew, kif ma tistix? Kif għandek il-wiċċ tidher quddiem in-nies? Ħa nispjegalek is-sitwazzjoni, Clyde. Tiġi tgħidlu Dun Harry lil dak li għamdek? Dak Dun Harold. Il-qassis li jqaddes fil-parroċċa tagħkom, nafu jiena. Dak Dun Harold jismu, mela Dun Harry. Messek tistħi. Ara ma nsirx naf li qed tiżżuffjetta bil-qassisin mal-klijenti tagħna. Il-qassisin u l-klijenti jistħoqqilhom rispett kbir. Fhimt? Fhimt. Tajjeb.
Prosit.
Ok.
Thank you.
Bully.
Bomba.
Stellar.
Baħnan.
Grazzi! Jien ħa nirriżenja, Clyde. X'tagħmel?
Tqallajt nisma' leħnek, tqallajt nara wiċċek u tqallajt nirrealizza li teżisti. Fhimt? Ġifieri,
Inti sa titlaq? Ara r-written notice. In-notice daħħalha f'sor! Awkward! OK? Imma vera, hu, spiċċajt isek ir-ruffjan tagħha, jaħasra, farret. Issa da xogħol, ha? Spiċċat CCTV fuqek! Bir-rispett kollu, Matt, imma li qed tuża l-kelma CCTV bħala metafora għal Clara, jisek, ma nafx, qed tirreduċi persuna għal oġġett li ma tagħmilx sens. Ħa nibdew b'Einstein mode. Le, le.
Għened ħadtu l-verità u l-fatti. Il-punt huwa li Clara Alla ħares tkun taf li qiegħed hawn magħkom jien għax għonqi tħanxarli. Mnalla da xogħol. Bir-rispett kollu ta' imma, din li tħalli t-tfajla tittratta b'dan mod like wow eh. Tiħux għalik imma kieku l-qara baladu ħaj kieku Divide mi groove kien jgħidlek. Għandu naqra raġun eh Tyren Bjorn? Int ukoll?
Xejn ma ngħidlek jien. Oqgħod attent għax malajr tispiċċa bħal ħabib tiegħi. Kif? Spiċċa jżomm il-hair pin tal-ex tiegħu fil-kartiera.
U hi għemet, It was nothing, dak il-lejl għadda u mar. U le, it's nothing, hux, li żżomm il-ħerfien tal-eks tiegħek fil-kartiera sa sentejn wara li ħassartu. U hi għemet, Kont fis-sakra, taf. Aħbah.
Sentejn sħaħ fis-sakra! Ma kontx naf x'in nagħmel dak il-ħin, u rajt. U rringrazzja 'l Alla li ma spiċċajt xi jum ma nafx x'in nagħmel dak in-nhar, għax bin-nervi li qabbatni noqtlok żgur Alla kont. U hi kemm ħa tgħaġġibhom! L-ewwel darba kont inkun fis-sakra mal-Qara Bal, dak dejjem paċenzja biha kien jieħu. Ara x'ħa ngħidlek. Some things never change, hux?
Neħħi dak il-mobile minn hemm, ha? Ġejna hawnhekk aħna biex nitkellmu ftit. Pastas! Baxx u ħamallu.
Pastas! Diġà għedtha.
U hija, sorry. Isma', Matt, x'inhu l-WiFi password għax ħa jispiċċalli l-internet? Ikteb.
Jekk trid l-internet ħallas għalih.
U ejjejja, għax ħajtelaw il-promo ta' Elvira, ħan ixxerjah. Eh, xed taħdem il-film sissa u xent? Actor slash director, please. U x'parti għandek b'dan?
Kelli xena ġobar. Kif?
Nikollu karawettu hekk.
Challenging issa. Hux, ħa ngħidilkom, sirt ħaġa waħda mad-direttur. Mela taf tgermu sew issa l-karawet ħabib, eh?
Very funny. Però jiena il-ħolma tiegħi waħda li naħdem ma' Carlos Farrugia. Inta dik iffissat fuqu possibbli? Dak il-mument li jiena u nkunu fl-istess post u nirxtew flimkien hekk. Ma jkun jonqosna xejn. Ħlief kamera u script.
Ġan il-Qaraball kien hawn dilettant tat-teatrin, taf tiftakru? Jifqagħna mid-daħki, niftakar. Smalahom mhux għal xi ħaġa ta' imma għalhekk nitkellmu fuq Johnny. Ma mhiex dak? X'għandu x'jaqsam ara l-ieħor? Jien ħa ngħidilkom eh! Jien għalija mingħajr il-Qaraball m'aħniex l-istess. Ħallik milli miet miet, xorta f'qalbna għadu. Kien qisu leader tagħna. Konna nħossuna Qarabali fil-preżenza tiegħu. Li kien jgħidilna konna nagħmlu. Ara l-aħwa. Aħna llum inġbarna hawnhekk, sewwa? Għax il-ħabib tagħna Bjorn għandu bżonn iħassar u aħna rridu ngħinuh. Tgħaġġilx, Matt.
Jien ma rridx inħassar is-saġġ. Ejja, allura ħdem hekk.
Le, hux, nippruvaw nirranġaw l-affarijiet. Insomma, nittama tal-inqas. Inti għażra ħalli f'idi.
OK? Għandi pjan jiena. Issa ngħid ir-Rachel. Rachel?
Rachel, ejwa, li rrid toħroġ ma' Khin.
You're serious bro? Matt, tivvintax!
Għedtlek ma rridx inħassar jien. Ismagħni Bjorn.
Inti żgur, żgur, żgur kuntent ma' Klara? Iva, ħa nfehmkom ftit, ara. L-imħabba hija bħal żerriegħa li tiftaħ fi tliet fliegħel. Issa, skont it-teorija triangolari ta' Robert Sternberg, l-imħabba hija mibnija fuq tliet elementi, passjoni, intimità, u impenn. Proset.
Interessanti. Grazzi.
Issa weġibni Bjorn. Inti żgur, żgur, żgur kuntent ma' Klara? Iva Matt, jaħasra ma smajtnix ngħidlek. Għedtlek li rrid ikolli s-saħħa psikoloġika li nikkonvinċi lil Klara li temmen li l-ispirtu ħażin ta' Lyra huwa ġast sintomu tal-problema kurrenti.
Ma nafx imma vera ma smajtekx tgħid hekk, eh? Inti ja ħasra ħalli fidi Bjorn u tara kif Klara temmen li. L-ispirtu ħażin ta' Lejra huwa ġa sintomu tal-problema kurrenti. Dik, grazzi. F'kelma waħda rrid li l-affarijiet jitranġaw u mhux imorru għall-agħar. Inti ħalli fidi Bjorn, ok? Issa isimgħu dal-pjan. Guys, guys.
Selfie. Planning Bjorn's breakup. Isma' bir-rispett kollu ta' ma rejx il-kemm se ddum ma tiġi mela l-affarijiet hekk jew. Huwa tagħha tajra ma tgħidx li jaqalek għaliha int. As if jiena nippreferi noħroġ ma' Moza milli ma' Rachel ta'. Aw, bis-serjetà qed ngħidlek, jiġifieri, minn dun indunajt li l-mogħoż hu misbaħ mir-rejx, qegħedt trid toħroġ ma' mogħoża u eventwalment qed iżżewweġ waħda, għalxiex le? Le, jiena ħa ngħidlek, lest noħroġ ma' mogħoża milli ma' Rachel! Aw, Rachel, rajt? Tmissnix.
Bonġu, Rachel! Sorry tard.
Ma jimpurtax, ġara xi ħaġa imma? Le, ma ġara xejn.
Just ma kellix apptit niġi.
Ara Rachel. Il-ħabib tiegħi Bjorn għandu bżonn iħassar. ċoħe rridu nikkonvinċu lil Klara li l-ispirtu ħażin tal-ejra huwa s-sintomu tal-problema kurrenti. U għandna bżonn l-għajnuna tiegħek biex nagħmlu dan. Ara, aħna rridu li Klara, it-tfajla ta' Bjorn, tara lil Bjorn jindies ma' xi ħadd li jekk forsi jien naf tanqu ftit jew hekk u nġelu għatejr. Sewwa, aħna jiġri x'jiġri rridu nassikuraw ruħna li fl-aħħar mill-aħħar Bjorn ħassar, ċoe insomma bħal metlek l-ewwel. U kont qed nippjanaw forsi nagħmluha jien naf bħal lum ġimgħa. Aħna konna ħammorru ħdejn ix-xogħol ta' Klara nistennewha ħierġa, u mbagħad hi ħierġa tara l-Bjorn jindies miegħek u bum! Tinduna bis-sintomu. Għadni xettiku mill-pjan jien met. Naħseb waqta kemm ħan irranġaw l-affarijiet. Ja ħasra Bjorn, x'bajt ngħidlek? Once li Klara ħatarak tindies ma' xi ħaddieħor dik ħatejr u iktar ħa tiġġennen u tiġri warajk. Inti dakinhar fil-każ. Dak il-ħin stess, mur naqgħa fuqha, mur kellimha naqra, skuża ruħek, għidilha li qed tagħmel dak li qed tagħmel tant kemm tħobbha. Sewwa? Dana wara kollox, biex issalva ċertu affarijiet trid tirriskja ftit. Mhux hekk Rachel? X'taħseb inti? Taċċetta?
Hi għamiet, mhux aħjar ittiha ċans taħsibha mela minn tixtrek mija mazza?
Mitejn.
Mitejn. Mitej ewro.
Eh, mela bil-flus. Eh, insomma, ovvjament li bil-flus u kont ħankelmek issa ram fatti fuq ħlas. Eh, mitejn ux mela. Insomma issa nagħmillek transfer ta' għax għaxar ewros għandi fuqi għax ma nżommx cash fuqi jien. Insomma l-aħwa jien għalemt ta' għal ġimgħa oħra. Ara inti qis li tkun hemm eh dakinhar. X'inku?
Jiena ili miftiehem ta'. U int fejn sejjer bħalek? Sejjer nara film u ma' xi ħbieb. Ossa nbulgħu!
Ħadd bulgħu? U ejja tajrin jaħasra ħa nkunu kollha flimkien qed ngħinu 'l seħibna! Ħaqq Carlos tiegħek. U ajma m'hemmx bżonni.
Isma' din too much ta' imma. Eeh x'jiġifieri għax m'hawnx il-qraba għal naqbdu u naqtgħu kollox allura? X'għandu x'jaqsam?
O żgur li għandu x'jaqsam ta' Irene, qisu kien xi Alla dal-qraba għal, kull ma jgħid hu vanġelu. Ara kieku kien hawn hu, ma kontx toqgħod tgħidlu għax ħa toħroġ ma' sħabek u mhux ġej magħna. U ejja met mhux inti vvintajtha di? Jekk kellkom xi problemi dik xi ħaġa tiegħek all right? Taf x'naf jien? Li kieku ma kontx int, kieku l-qraba għal għadu magħna. Oj oj oj oj oj di jaqtgħuha eeh. Dejjaq t'hawa li toqogħdu tinsinwaw fuqi. Il-qarabal miet bit-traskuraġni tiegħu, jien ma kellix x'naqsam mal-mewt tiegħu. Jien tlaqt 'l hemm.
U jien tlaqt 'l hawn, humble hawn.
U jaħsra xbajt nejdlek qarabal. Jien irridu jħassar il-bjornu. Taf li rridu jħassar. Tittej ħaġa fuq di wkoll għalli jista' jkun. Jilli l-om biss għandi jux. Li l-om biss baqali.

Għawpa.
Kif għalt ma' Klara? En nitkellmu forsi nirranġaw l-affarijiet. Nispera mhux qed tarġa' toħroġ ma' sħabek. Għaliex noħroġ ma' sħabi ma tarax? Ibni, lil ommok inni żmien twil ma nara kuntentek. Tiftakar? Iktar ma għadda żmien u rajnik tiġġerra ma' ma' dawk l-erba' teħbib li għandek bla skop ta' xejn, iktar konna ninkwetaw. U mbagħad ġie żmien illi waħdek indunajt illi inti trid timmatura u trid tikber u trid tissetilja u issa għandek il-Klara f'ħajtek, għandek il-Klara. Jien lest li intik minn kollox, imma tittejn ruħek ibni, tittejn ruħek, ma tistax titlaqa, ma tistax titlaqa, tifhem, moħħok hemm, moħħok hemm ibni. Il-bajda u veri zit rida?
Hello. Aw, bro, għaddirek jew. Aw, met ħallini ta' hija ħriġ barra nsib panċa f'żewġ roti. Jekk tal-mija tard u l-film daqt jibda. Sa ġejjem murux, il-film ħajibda. U ejja vera jew. Eh, sa naddi għalik jien, u ejja magħna. Ok, u x'memx tagħmel niġi. Ara ġej għalik, bro.
Ciao.

Mhux għal xi ħaġa ta'. Imma fix-xħin beħsibha tiġi Rachel. Minni ma nafx ngħidlek Bjorn, diġà ċempiltilha xar darbiet jien. Ċempilha ħdax il darba Matthew. Ma għadx nieħu da riskju għal xejn jien. Biżżejjed m'iniex konvint mill-pjan tiegħek. Onestament ma nafx kemm se terġa' lura miegħi wara da kollu. Ja ħasra diġà għedtlek, agħti ċans u tara. Suppost għandha tiġġennen iktar warajk wara din. Ibqa' fuq kliemi. Issa naraw.
U isma, Tyrone u Jason fejn edina? Ġew hawn biex jimlew l-ispazju donnu. Eh, sapport morali hu. Ija tnejdlek, eh? Le, ta' qed ngħidlek weduni ta' żewġ teħbib bar li huma li ħajġu jtuna s-sapport tagħhom.